and eh, baba dogo amen ya ya mimi wajie naleta woka church of vuvuzela amen vuvuzela zubera krrr ewaya haleluya amen haleluya reke nyambe njarie ũhoro wa mũhothi hĩndĩ ĩrĩa tũrahotha tũrakoragwo na kĩondo Na nĩ ndĩronaga kĩondo gĩoka kĩigĩrĩrwo haha andũ nĩ maraikia kĩondo no magaikia mbeca nini mũno. Na tũrabanga nĩ ndĩrarĩtie na Ciarĩndĩ, Ciarĩndĩ rũgama, andũ marĩhothagĩra turee nĩguo tũkona kĩrĩa waikia. Ĩni gĩkoneka. Gĩkoneka kĩrĩa waikia. Tondũ ũkĩona andũ makuaga kanitha ũguo buaa, kanitha ti kĩndũ gĩa buaa, tũkona kĩrĩa waikia. na nĩ ũhũthũ kĩrĩa waikia tũgagũcokeria tuona nĩ kĩndũ gĩtangĩteithia Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ĩĩ, nĩ ũgũcokerio Ĩĩ, kanitha no muona ũguo tũratindĩka ndendaga ũrimũ ũguo wothe ikara thĩ cia he maĩ evangelist mwe arahoeire Ĩĩ. na nĩ makũrathima andũ Ona maĩ maya macio nĩ nĩ- moguo. nĩ ma- nĩ makũmũrathima ndamahoire shoes na hena maĩ mangĩ me haha maĩ maya ikai rĩmwe nĩ ngiri ikai nĩ ngiri nawe ndũkarwara orĩ kana rĩ ũngĩenda kuongererwo mĩaka ũngĩenda kuongererwo mĩaka ongorwo wa mĩaka mĩrongo ĩtano wongererwo mĩaka ĩngĩ magana merĩ ũkue na kĩndũ 250 maĩ maya ũragũra maĩ ma ngiri mũgwanja ũngĩenda angĩkorwo nĩ wenda mwana na ndĩrona na nĩ waigua mwathani wenda kũhe mwana na ũheo mwana ũrĩ na ũtiganu na ciana iria ingĩ mwana wamũrora ũguo mwana ũkĩheo ũguo mwana akorwo na canja haho

Haleluya. Kaĩ kũrĩ ha mũndũ ũngĩenda gũtunguha guoko igũrũ we we ngwĩciria no wende we- we- we ikara o ũguo o arakure na maũndũ mara- maroka wega coka harĩa thĩ coka harĩa na mwathani aranjĩra he- he meri yaku iroka ĩgũka Haleluya. Haleluya. Meri, meri. iroka mũciĩ nĩ mũtumia ũguo mũrona hana e hakuhĩ kũrathimwo na tũhĩ twĩrĩ ndakwĩra twa mĩaka ĩrĩ ĩrĩ na ngwenda ndĩkwĩre ũyũ last week last week Tuesday nĩ arĩtwo nĩ ndagĩtarĩ na ngĩgĩa mwana nĩ ũndũ kĩroka ndĩraheo hinya Hua, Amen. hua, hua. agĩũka ngĩmwĩra amũkĩra

kaingĩ kaingĩ ũgĩikara thĩ nĩũiguaga ko Hĩndĩ njiguaga maya maru. makobi kwa bwana nĩ hinya ũrehetwo wa kũmanya maũndũ nĩ kĩĩ kĩratũma nyonio ndaiki ũguo ngonio ta hihi wĩna ini wĩna ini Ĩĩ, ndĩna- makobi kwa bwana Ĩĩ, ikara thĩ Nyonagio maũndũ. mũndũ warĩ gũkũ Ũ- ũthomaga gũkũ na nĩ tehithanĩtie no nĩ ndĩronio ahau kuma harĩa akĩambĩrĩria arĩ mũhorani ngeta mũru mũno Newe. nĩ ũndũ hena ũirũ waku No ũira waku nĩ waku wa mbere nĩ ngũheana. Ndaheana ũira waku ũrĩa ũrĩa ũkinyi- harĩa mwathani agũkinyĩtie rĩu ũnjĩre. Na ona ngorwo to mwathani rĩu uge rĩu hakwa niĩ harĩa ngũgũkinyĩtie tondũ nĩ taniĩ mũno. Ah, we nĩ warĩ mũici nĩ wahara ũrũngĩ wahũraga andũ ngeta barabara na harĩa kĩmunyũra nĩ ũragĩte andũ ana na ũkĩnyitwo na ũgĩcoka ũkiuma njera na waumwo njera wauma njera warutirwo nĩ ũndũ wa thirikari gũkũiguĩra tha nĩ ũndũ wa mĩtugo ĩrĩa yaku yagĩrire macũngĩrĩro gwathire atĩa Ta mũtiga. Ha! nä kä ngä kå rora å guo ndä rona må tungo handå he kä ndå å hutanagio nakä o kä hana mbembe Ĩĩ. Nĩ- må rahutanä ria hana mbembe Ĩĩ. Rĩu nĩndambĩrĩirie kwendagia mbembe wendagia mbembe Ĩĩ. Hallelujah, hallelujah. Nĩwagĩrĩire atene mũno Arasubue sana. Ucio nĩ hinya ũramatindĩka. Turia maruha.